Rydyn ni adra o'r diwedd! Yes! Heddiw, fel rhan o'r trial, rydw i wedi gael yr machine yma, sydd yn mesur pwysau gwaed, a oedd hwn yn dod efo fo, dwi'n meddwl hwnna sy'n mesur o, neu... Mewn hwnna ti'n ffeindio allan dwi ddim yn dallt yn iawn, ond dwi'n meddwl. Oce? Felly, mae yna way ar seryd fi gyd wedi jyst fel uh, o dan t-shirt fi, a wedyn sydd, sydd yn dod o fanna. A wedyn, rectio o fanna. A rydio mae o'n chwythu fyny bob hanner awr yy i checio pwysa gwaed a rydw i angan wel pan ma'n pw- yym pan ma'n chwythu fyny chwythu fyny ia diolch Lili yym dw g'o' aros yn llonydd. Ag hefyd fy- yym yym fydd o'n mynd Wel ma newid i fyn bob awr yn y nos. Dwi gorfod cadw fo al ar am 24 awr. Hefyd rydw i wedi gael y dyfais ma sydd di gael ei rhoed yn fy mol. Mae o fanna ond fedrwch chi ddim gweld o ar y funud heri ma o dan y trwsus. Reit te, mae'r dyfais bach yma yn checio lefel a um, siwgwr fi. E, na fo, fanna. Ni. A mae... Er, mae rhyw peth efo yma, hwn ydio. Mae debyg i ffôn bach, ond dim debyg. Um, mae rydw i ddim yn gael fod o'r wrth o gwmpas chwech metr o'r wrth hwn, um, oherwydd hwn sydd yn trecio'r lefelau siwgr iddo fi, hwnna sy'n deud amdano fo. Um, a rydw i angen cadw hwn ar am wythnos. A oedd o'n yn brifo i roed i fewn o gwbl, ond nhw'n defnyddio yr fel, fel fel rhywbeth rhyfedd sydd yn edrych o gwn. Dwi'n meddwl oedd nhw'n rhoid o ar fanna wedyn pwyso botwm, clic ag oedd o i fewn. Ia. Yeah. A wedyn ia. Yeah. Hefyd ges i sgan ultrasound ar fy ngwddw a fy mraich. Oedd y sgan yn yma chydig fel sgan pan ti disgwyl babi, Yy o'n nhw'n rhoi gel oer ar yna rhyw fel wbath i fel yy... Scanio fo? Na. Neu edrych? O, o ia, o ryw ffordd. Yy felly oedden nhw'n tynnu lluniau o'r yym pibellau gwaed. Hefyd, o! Oh, so fe ddau gwag i get ar ôl deud y pethau yma i gyd. Felly hefyd ges i tynnu gwaed, lot o waed. Oherwydd o'n ni angen checio llawer o bethau gwahanol. Ooh. Ges i jumper, trainers, ges i bag ysgol a datas bach. O ia, nes i anghofio deutha chi, gafon ni treat am bo fi ddim mor, mor ddewr. Gafon ni fynd i Charger Oaks a i KFC ar ôl yna. Waw, am lwcus. Oedd yn braf fyd. So dwi'n mynd. O, ni mam Mm. Ac y peth olaf, hmm, nes i anghofio deitha chi gyna, ydy um, yr swab. Felly rydw i angen rhoi y swab yma um, ym fy ngheg a cnoio a rhoi pwyr arno fo am un munud cyfa a wedi'n rhoi do Yn ôl i fewn i'r twb bach 'na heb dwylo. Ma' hynna'n anodd. Felly, mae'n amser iddi fi cymryd o eto lan. Gynna fi timer ar ffôn fi. Go. Dio ddim yn blasu neis.

Hmm. Na ni. Uh, yeah. Rydw i go gwneud hyn bob dwy awr y sobs ma am 24 awr, ond diolch beth, dim yn y nos. Um, a mae hyn yn mesur lefelau cortisol fi. A dyna ni am heddiw, rydan ni wedi cael diwrnod prysur iawn a newn ni wneud yn siŵr um, i adael chi wybod sut mae'r trael yn mynd yn fuan. Un peth arall i wneud ni fynd, jyst rhag gofyn um, bod chi ddim yn siŵr pam rydw i'n cael y trael yma, wel mae oherwydd rydw i'n cymryd cymryd tabledi hydrocortison am bod gyda fi uh, adrenal insufficiency. Gair anodd i gofio, actually. a maen nhw sio gweld sut mae'n effeithio'r calon ac yr lefelau siwgr. Dyna pam rydw i'n gael hyn, yr, y fel